Johera mag Wuora, jodala mageno, agone Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi kit weche machal nade ma Jehova oloso e thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ranler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora jera magura, to adhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny Ruoth polo kod piny, chunya odendi were maklo, donge pako dogni ono, miwa weche madang yale kind weche e kind thuolo ni Ruodha, to mar kuminges. Amen. Jera magura, adhi wuoyo kodi kuom jela. Jela ma kotwe ng'ato to jodalagi bedo piny to solo to wacho ni wuod ng'ane notwe dweche ma kama, notwe higni ma kamagi. To ji chokore, jomoko solo diek, jomoko solo dhok, jomoko kelo gwen, jomoko be wacho ni an be ok adonjie mar jokang'ane mar wuod jokang'ane wang'iyo godo. To we awuo kawuono kuom jela minyalo kete wuod ng'ato ma kata en e boma kata en e tedo nyar ng'ano kata wuod ng'ano otieko sikul to samoro jela en tiere ma jela no otamore ni gima onego yudi ok ochopie jela kidhi neno ng'ato To nitie masharti, nitie conditions mimiyo ng'ato kidhi neno jela be ok iyor ayora nadhi neno ng'ane nyocha wasomogo. Iketo ni otuchi moro matin timi seche minenego. Kata kiting'o mkate to nitie joma kawo mkate no mang'i ka be mkate no iye be nitie gimoro mikete ma ok ber matiende ng'ama nie jela onge uhuru en e jela okete bwo tuech en e bwo chik ng'ama notweye ka nosekawe modonjone mokete jela to joma odhi omake mokete ka koro pimone nyaka seche mag nindo e jela ka nitie nitie seche miketo ni seche gi mibiro nindo magi to koro kinindi indaro wiyi piyo piyo be ok sayi igo wiyi matek mondo ichung' malo ichak lwoko i jela ichak wer ichak lwoko ne jomoko uniform mano jela We awuo kuom gima Jehova chiko e thuoloni e tich joote apar gariyo matindo auchiel wasom gima Jehova nisi Adonai Ebeneza ochiko e thuoloni ogony Petro e jela mane thuon wach mano Petro wuod Jona okawe morwake e jela

Jela moro nobiro e par ng'ato ma jelano nodagi ni kata law ok ibedgo. Jela nyalo donjo ma kata nyathi ok ibed godo. Jela nyalo donjo ma kata tedo ok itedi. Jela nyalo donjo ma kata kendo ok ikendi. Jela nyalo donjo ma kata ot ok inyal gero. Jela nyalo donjo ma nyaka plende mane in go te nyaka joma noketie jela tamore ni mago ok nyal timore. Duong' odog ni Nyasaye mapok olo. Muma wacho otieno mane kiny onego Herode golie Petro oko ni ji otieno no mano onego bed ni kinyne igolo Petro maka Jona ne ji oko mondo nyiere mondo goye mondo miye wich kuot kawuono wadwa luongo Yesu chier mar choke otieno no mano onego bed niya kinyne igole oko igone Petro ka Jona mau. Nitie jomoko mokinyi masani, nitie gima jasigu nopango ni kinyi dwa timo. Mumba kona niya, otieno no mopangi ni kinyi ne igolo Petro e jela mondo kete oko ka ji gorarara giwacho ni ento watieke. Winj gima Muma wacho. Otieno mane kiny onego e dorode e golie Petro oko ni ji. Petro noyudo nindo e kind jorit ariyo. Tie jarit machielo koni mawacho ni to kiwuogi machielo bende ni koni mano be wacho ni ok iwuogi nitiere nyaka samoro noket gik moko koni nyaka mag dhier koni dhier odagi e jela kama nitie ok iwuogi nyaka gope be oket koni, samoro oket ich maremo koni, ochak oket nding maremo koni, oket konso dichwo koni, ochak oket ni ok inyal yudo kata kama dibed gi kwe koni, tich moro amora miyudo to kethore. Noket jorit ariyo, nowach ni Petro, kapo ni jaritni pod yueyo to ma to neno, Nitie joma iketo e jela ma ok mi kata thuolo mar yueyo kata matin. Joma noketogi e jela nowacho ni ento biro sik e jela kanyo, ituegi gi nyoroche madongo dongo. Nitie joma onge huruma ma kata okawo dhiang' modhi otweyo ka odhi kata mne liel moro to kawo dheno to twe kanyo ok lichne ni dheno ok chiem ka ok lichne kata koth biro biro mana pe en notweye kanyo petro nokete kind jorit ariyo duong' odog ne nyasaye maduong' ne otweye gi nyoroche ariyo mano Petro wuod Jona otweye kod nyoroche ariyo otweye samoro kod nyoroche mag tuo ma samoro anyuola solonegi notweye kod nyoroche ariyo samoro en nyororo mar gope samoro en nyororo mar wich rach samoro en nyororo mar koso nyathi samoro en nyororo mar ich maremo odhi orwake e jela chama okete kanyo ok wang'eyo ni nong'adne ndalo adi mar mondo mi obedi e jela winj gima muma wacho Uh, ariyo naskeche bende ne rito jela mondo kik owuogi nirito jela mondo kik owuogi samoro ketie jela to jela nirito mondo kik iwuogi kata isom to jela moketie ong'e ni kato ok niwuogie kamineno waketeni kiawa kanoae joma noketie jela wuoyo ka buyo nyaka e shopping center ma Maru giwacho ni kiawa kobro duogo ka obro duogo mana gi pat pat ma konchiel rakwaro konchiel rambulu kobro duogo ka obro duogo ka lepe oting'e paper bag mago joma noketie jela moro ket koni moro ket koni moro ritie nyim dhorangach moro ritie toko pacho giwacho ni dala ni to kati wuogie ni dhi manyo tich kama chielo to wan kodi moro ni koni moro bende ni koni o oh, Jehova to nitie nyasachwa man kod duoko muma wacho niya to malaika ma Ruoth Nyasaye notucho mochungo bute eka kendo ler nopong'o od twech. O Jehova iber manade! Eka malaika noyiko Petro mochiwe kawachone niya, a malo piyo, kata notweye e jela mar dhier, a malo piyo, kata notweye e jela mar tuo, a malo piyo, kata notweye e jela mar gope, a malo piyo. Nitie Jehova ma jadwoko geno, kama geno noserume kama iwacho ni kata kwame joma nokwamo go eko mage ma Yesu reso noromo kod wuoyi koleo higa pradek kod aboro e dho yawo ka wuoyi koth goyo to chieng' chamo kata obed mana koth mar pe ne goye kanyo sama noromo kod Yesu duoko mane sama nochung'ie malo japuonj opere ni dwara timni ang'o nowacho ni japuonj sama pi tugore ma koro jomoko tigole jela ma giwuok e dho yawo ka aneno kichulo negi anto ng'ama diresa onge joma dibed ma didhi gona kata mana rambe onge adong' kenda adong' nyamasi mane ng'ama Jehova nisi dwaro kawuono ng'ama omoko momoke anete ng'ama omoke kwamo ng'ama omoke e chong ma ok nyal madala gi muode ondelo tichame kuon thing' mage joma Jehova dwaro kawuono mondo gibi ka giting'o bedegi malo Iwacho ni Jehova asemoko e jela, nyithinda osemoko e jela. Dalana kae miwacho ni joter wuokie. Dalana kae miwacho ni nyiri ok tedie. Dalana kae miwacho ni yawuoyi ok kendie. Dalana kae ma nyithindo ok nyal yude tich. To nitie Jehova manyalo oro malaika obiro chiewo Petro kawuono. Ere Petro mating'o bade sani? Wacho ni Jehova kawuono chiewa, ok nachak adong kanindo. ohanda ok nonindi, tedona ok nonindi. Nitie Jehova manyalo chiwo ng'ato kama ng'ato noninde moume kod ongete miwacho ni kanyo gima noneni to onge kata idhi e aruse mamiyi nyaka mamiyi nyaka maua michikri matek minyis mama uni mama maua manyocha ne jichikore kane ji odhi arus an mana ting'o mano bende pok okonyi to nitiere Yesu duoko nitiere Yesu duoko nitiere Yesu duoko muma kona niya Eka malaikano noyuko Petro mochiewe kowacho niya, malo piyo. Gikanyono nyororo nogonyore e lwete Petro, biro gonyore kawuononi. Ng'ata ng'ata manie jela nyororo biro gonyore. Wacha wacha ni iya ni kawuono Jehova biro gonyo nyororoni. Yesu ja Nazareth, malaika nowachone niya, twe okandani, bed abeda motegno kawuono, twe okandani, nitie Jehova ma jakel dwoko, twe okandani kendo rwak wuocheni. Kane Petro osetimo kamano, malaika nowachone kendo niya, rwak lawi kata nomayi lewni, rwak lawi kawuono, nitie Jehova ma jadwoko gik ma noma ng'ato, rwak lawi kawuono, ting' pepas ni malo kawuono, nitie Jehova ma jadwok ne ji gik ma olal, nyaka nyar ng'ato mane oseluonga napoyo madichuo nitie Jehova ma jaduok geno kama geno rume sama noparo Sarai nodeko to kare Jehova ok deki bende ok omondi owe ikuong inyieri moro ma nyaka nyuola wach niya to dalagi ang'o manitiere Odgi kana ngoma nitie nitie Jehova ma sama osenyier ng'ato to obira chien nono to tugo freji mag gweth e lela sama nosenyier nyako ma iye nochweri gi apar gariyo sama noromo kod Yesu duoko mane sama ijino jochung'ie sama noromo gi wuoyi e piny Jogerasi e liete mag jomotho ok noromo gi wuoyi kata mana e chiro ok noromo kode kata e sitend mar bas ok noromo kode kata e supermarket noromo kode e liete mag joma tho kanye modhuma kisungu kowuoyo kod joma nonindo chon komuodo poko mag rabolo kod losruok mag dhano matiende ni ya mano ng'ama ngimane oserumo to sama noromo kod yesu dwoko mane sama gima notwe nochotie sano Duong' odog ni ruodhwa. Wacho ni amalo piyo. Gikanyo no nyororo no. Nogonyore lwet Petro. Wacha wacha ni kawuono ni nyororo mar tuo nyororo mar dhier nyororo mar gope mar nyiero dalawa nyororo gi chot kawuono ondik e, e, e, e jeremaya prang'wen matindo ang'wen ni winji wuod ilikia kawuono agolo nyororo ok e lweti ere go ng'ama wacho ni jehova kawuono ni kata ane jela ma samoro ane minena iwinja aplodni ka wagore otieno kotieno kawuono nyororo jela ni awuokie e nyinge Yesu ja Nazareth jela mar tuo awuokie jela mar kong awuokie jela ni kawuono ni man midwa ni mondo mi olorna dhoot jela ni rumo kawuono duong' odog ni wendo Jeremia achiel matin apar wacho niya winji wuod Ilikia kawuono ami teko mar muko gi pudho gi go piny kawuono ne wabro muko nyaka jela mano losi e par ng'ato kawuono ni dalano kata mana dhiang' ok nyalo donje ni dalano ero kata mana rombo ok nyal donje kata mana gweno ok nyal donge kawuono ne wakelo yesu komeko japaradiso manyalo ondike jeremia apar gabich matindo piero ariyo ni winji wuod Ilikia kedo to gibiro kedo kodi to ok giniloyi. Abiro losi kaka ohinga, ohinga mar chuma. Mano Jehova Nisi, mano Adonai. Ebeneza Jehova El Gibo ondiki e Isaya prabich ga ng'wen matindo apar gabiriyo ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi kata ne los jela ni jela notweyo dalau onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi ondike fweny abich ni we ywak sibuor mar dhood Juda e moselocho kata ne ket kida abiriyo mane isandogo par ng'ato mane isandogo nyar ng'ato we ywak sibuor mar dhood Juda e moselocho mano Yesu ratego en kod ratiro marucho kida abiriyo makede dala gi ng'ato ma jela nokelo mane Jehova nisi yakelo kawuono ni oromo jabaronam mumba kona e zaburi prang'wen matindo ariyo noywaya kogola chuodho motimo todo mano jehova en gibo ere ng'ama ting'o bade wacho ne jehova kawuono abiro iywaya chuodho mar nyororo mar jela motweyo dalawa ni motweyo oda ni aneno ka anie jela ma kata wabede oda ka waonge gi winjruok ng'ato wacho moro ni ng'ato bende wacho moro ni nying mamit mane waluongore go ka wakendore mago norumo nene tinde wadong kode lwenje wacha wacha ni jehova jela ni rumo kawuono mane waluongo yesu wuono ng'ama nomayo satan kifungu bang' ndalo adek manuelo mayo jachien kifungu ndalo adek gi olosonwa warruok mane yesu nyamrerwa mwakelo kawuono ni gong'o dog ni wendona mumba kona ni noloko nyinge Jakobo ma wuod Isaka tie kidi mar Peniel kone Jakobo ni kochakre kawuono winji wuod Isaka ok chak luongi ni Jakobo iluongi ng'at mogwedhi mano koro ok lich ni ji adi mano osebet mano wacho ni dala uto mar joranono emano dagie ni joywa mukokoteni emano yudi dalau Jehova nyalo loko nying ng'ata ucha nono Oloko nying Sarai dhako moseti mobedo min ng'ato. Oloko nying Ana dhako mane nyiero mobedo min ng'ato. Pok odeko mondo Jehova tim ne ng'ato ng'uono. Wang'eyo Nyasachwa ma pok ola en kod nyalo kawuono ni ondiki maler niya, oh, E, e, Zekaria ang'wen matindo abiriyo ni kata chandruok momako Zerubabel dongo kaka gode to an Jehova El Gibor abiro piyo gi magichal kod pewe en jela mane en nyororo mane ma ng'ato neno komako kit ngimane owacho ni Jehova biro kaka aneni mondo itimna ng'wono e nyim osiepena kod wedena mondo kawuono imiya nying manyien kaka nimiyo Jakobo. Wang'eyo Jehova Shalom mane oloko nying Ruth, dhako mane fulo mane oduma kane obedo e tok ji, mane ng'ama Jehova noyweyo tok ji kanyo mokelo mbele molose wuon puodho Ang'eyo Jehova Nisi, mane oloko nying Esta. Oh, Esta mane nyathi kich, ma Esta obedo mikach ruoth. Pok odeko mondo Jehova otimni, pok odeko mondo Jehova olochni, pok odeko mondo Jehova opari, pok odeko mondo Jehova osiri, pok odeko mondo Jehova umi. Ang'eyo Jehova maduong'. Ondike Hosea aboro matindo abiriyo ni jo-Israel kayo yamo chweyo yamo to kayo kalausi mano ok notimre e ngimani wacha wacha kawuono kiting'o badi ni jela mana, ma, mane momako dalawa momiyo wanyalo chwoyo yamo to wakayo kalausi kawuono jehova itieko wang'eyo yesu manorie bade kane yamo notugore to sama sibuor norie bade to yamo nogo sarut wagoni ni erokamano thuon wagoni ni erokamano wendona mumba kona noloko nyinge esta esta ma nyathi kich mane nindo Ka moywech nitiere, koywech lage, to mage jok ma Jehova gole pidh yugi, to keto chiemo kod ruodhi. Pok odeko mondo Jehova olok nying ng'ato. Ting'a ting'a badi malo gokinyi sani. Wach ni Jehova lok nyinga. Pok odeko mondo ruch gi mondo ikie par ng'ato. Pok odeko mondo ruch gi mondo ikie ngima ng'ato. Nyaka tuo ma wasigu neno. Maka giwuotho to gibuyo godo no. Pok odeko mondo Jehova changi. wang'eyo wuoyi mane olewo e dho yawo higa pradek aboro sama noromo gi Yesu osiptal mane sama nochange ere ng'ama ting'o bade malo wacho sani ni ka hera rumo kuoma wich bar rumo kuoma nyaka ich maremo rumo kuoma nyaka tuo mosechamo pesa ni kawuono ni Jehova ruche ondike Zaburi prochiko gachiel ni ng'a modakie tipo mar Nyasaye manyalo gik moko duto mano Jehova El Gibo Nyasachwa mapok olo onyalo wacho niya in e kar konyruokna in e ohingana in e Nyasacha mageno kuome ondike Jeremaya prariyo gadek matino progochiko ni wach Jehova nisi wach Jehova miyalo kawuononi ochalo mach ochalo nyundo obiro baro lwanda matindo tindo lwanda mag jela manogur ne par ng'ato obiro baro matindo tindo obed lwanda mar ich kach jela manoketie ng'ato kawuono ni wacho niya oriti tuo oriti dhier oriti wich bar oriti koko nitie jehova manyalo baro lwanda matindo tindo nyano nyasachwa mabokolo oromo Ondike Zaburi praboro gachiel matin auchiel nogolo dheche mag ting' mapek e goka ting' mag dhier ting' mag ura ting' mag aseye mar dala Jehova nogolo nyaminwa we ywak nitie sibuor mar dhod Juda Yesu mondiki e Mathayo matindo abiriyo ni duong'a duong'a tabiro yawoni ere ng'ama duong'o wacho ni kawuono ni odheche mag ting' mapek Jehova golo kuoma obeche mag dhier, Jehova golo kuoma obeche mag asee, Jehova golo e dalawa obeche mag wich bar, Jehova golo kuoma Nyasachwa ni ok omondi, ok odeki kawuono ni sa oromo ma kawuono ni oting'e ng'ato malo koywayo kogole chuodho motimo todo jok ma ji ne ok odichgo mage ma Jehova kawo okete e kombe moyiedhi ogolo Josef wuod Jakobo koywaye kogole e jela korwako kunguru oloko nyinge imiye nying manyien duong' odog ni wendo duong' odog ni jatend lweny we asom gimondiki Zaburi piero ochiko gachiel matindo adek ere ng'ama wacho ni Jehova timna ng'wono aneno jela kadhi kodwa marach jela dhi koda marach jende tuo dhi koda marach jende kong'o ketho nyithiwa jende ura mako dalawa jehova gol jela jehova bi kod kifungu gol jela kawuono ondike zaburi prochiko eh, gachiel matin adek niya Nyasaye nokonyi adier kuom masiche duto mopondo. Bed ni masiche go opondre to ok pacho, ma girita rita nyithindi, girita rita jaodino, girita rita chiegi, girita rita mondo ichak pith, to kichak achaka pith ni i, eh, to masiche ochakore, ma usu kul, ma kul dong' nono, ma dala dong' nono, midonjo ake lepi, ma dong' nono, girita rita mondo itedi, to kichako tedo ni masiche ochakore, o oh, kawuono ni akelo Yesu raba onyalo rucho gima ondiki motweyo ng'ato o nyororono sibuor biro chode kawuono manuel ni kod teko mar chode ma iluongo ni Yesu kome e kolwanda mar jomoyie muma wacho ni Nyasaye nokonyi adier kuom masiche duto mopondo kendo kuom tuoche manego ji enoumi gi buombene mi ywegi e tipone gi kwe adierane biro bedo ni kako kumba kod gigi mag lweny adieri mar Jehova ka Jehova owacho notimo to obiro timo. Ondik maler e kwan piero ariyo gadek matin apar gochiko ni Jehova ok en dhano. Ji osesingo gik mang'eny nyaka e liete ka giwacho ni nyithindogi magi apuonjo te to ji pamonegi rarara to kikiny kidok ire to wach ni moko ng'eyo gima nowacho muma to kona e kwan piero ariyo gadek matin apar gochiko ni Jehova ok en dhano, kowacho nogwedhi obiro timo, kowacho nochangi obiro timo. Duong' odog ni ratego, ng'ama loyi onge ondike Jeremaya pradek matindo aboro abiro turo jok mag ting' mapek manie goki manie ng'utigo eko kata ne en joko mar tuo kata ne en joko mar dhier kata ne en joko mar aseye wan kod jehova nisi en kod teko mar ture kawuono ni yesu ja nazareth jehova nyalo kawuono ni ang'eyo jehova obiro timo ne ng'ato ng'wono kawuono ere ng'ama wacho kaka ondike oseya aboro matindo abiriyo kawuono ni ere ng'ama ywak ni jehova timna jehova para Jehova gwedha, Jehova timna, ok nadong' be ok namok e see, dalawa ka ok nosik e chandruok. Ondik e Zaburi pradek matin apar gachiel, asomo gima ondiki, iseloko kuyo mane an go doko ilo, mane ng'ama wuoyogo kawuono ni Jehova biro goli e jela ma nyaka kuyo ma in godo nyaka se mosemako odi mosemako dalau momi iwacho ni kata wandi ok nyal sudo Jehova nyalo loke aucha nono wan kod Jehova ma nyalo loko ere go ng'ama wacho ni Jehova lok na loka lok kuyo ma an godo masebedo go mama kata kawuotho tamako mana lweta e toka kata kawuotho to ji ong'eyo tuo man kuoma kata kawuotho to ji ong'eyo ni mon ok abedgo, kata kawuotho to ji ong'eyo ni kata tedi to ok dabedie tedo. Jehova lokna kuyo ni kawuono ma ji ong'eyo ni dalawa to en dalaran dala rundruok kama jachien nogoye kidulo. Jehova lokna kuyo kawuono Mumba wacho ni iseloko kuyo mane an godo odoko hilo bende iselonyo lepa mag ywak mano nyasaye mar polo obiro lonyo lep ng'ato mag ywak mogony lewni go moketo piny manyaka lewni mano ng'e ni magi to mag joka ng'ane ma chandruok ka mtoka moro biro ng'ene niya mtoka mabiro no mano mar matero liel ka ng'ani nikech ong'ere ni dalau ema dwe ma kamagi ji thoe kawuono ne Jehova nyalo lonyo onyalo golo lewni go nyaka lewni mag dhier momiyo ohala kichako to kungre gi ume Jehova nyalo lonyo lawno mokete piny e lela mochako rwaki law manyien wachne ni Jehova kawuono timiya law manyien Jehova kawuono timiya nying manyien Jehova kawuono dalawa iloko nyinge Jehova kawuono jaoda minyiero ni iloko nyinge obadho manoketi akondiki e Zaburi pradek abich matinda bo abiriyo ni ne gichikona obadho kayiem nono obadho manochiki tur kawuono Jehova mar polo tur atur obadho noero nikech ondiki ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo Jehova nisi yawe Adonai e, en sibuor onge le moro amora maromo kode e gweng'u kata e gweng'wa onge le maromo kode mane Jehova mwadwa biro ire sani to lonyo lepwa mag ywak onge le maromo kode mane Jehova mwabiro ire kawuono onge le maromo kode kidwaro ng'at mang' nochangi en mana Jehova nisini kidwaro ng'a mang' nolok nyingi en mana Jehova yaweni kidwaro ng'a mang' nopar par meru en mana Jehova nisini kidwaro ni ng'a mang' nogoli achaya asaya achaya kod achaya en mana Jehova nisini ma e Jehova mwayango Nyasaye mwang'eyo moparo moparo Johana kanie chula mar Patimo kosetuch wengene monyume pipa mo matwak to Jehova pod wuya wuya kode oe fweny abich okone ni we ywak sibuor mar dhod Juda emoselocho Jehova eselocho mumba kona niya O Zaburi pradek matina paga chiel selo kukuyo mane an godo kohilo bende iselonyo lepa mag ywak mimiya lewni mag mor Jehova biro duoko ni mor ot mane nyathi onge biro yudore ohala mane olwar Jehova biro ting'o malo kama tuoni nitie Jehova biro kele chang mombakona niya mimiya lewni mag mor kuom mano ok abi ling' abiro paki gi wer a Ruoth Nyasaye ine nyasacha omiyo abiro goyoni erokamano nyaka chieng' erokamano wadhi kodi e lamo jehova mar polo pare mama mowinji ni pare jaduong' mowinji ni pare nyathi sikul mowinji ni chung' kod jogi ratego mar jokedo duong' gi pako dogni were mak lo mara kuom yesu amen